Illum il-ġurnata, id-dizzjunarji nsibuhom użati kważi f'kull librerija, fuq l-internet u l-postijiet tax-xogħol, u anke bħala piżijiet biex l-affarijiet ma jtirulniex. Sa seklu ilu, id-dizzjunarji kienu ħafna iktar rari. u ma kienx ikollhom il-qxuri kkuluriti li sar ikollhom illum il-ġurnata.
Dizzjunarju jagħtik kelma u t-tifsira tagħha. Barra minn hekk, itik ukoll informazzjoni oħra, jtik pereżempju il-kelma wżata f'eżempju, itik deskrizzjoni grammatikali. Dizzjunarju tajjeb ukoll ta' ċertu valur itik l-istorja tal-kelma, ngħidulha l-etimoloġija. Itik, per eżempju, l-kelma użata f'idjoma jew fi frażijiet fejn tintuża din il-kelma. Jiġifieri ma jagħtix biss tifsira ma l-użu tiegħu huwa usa'. L-ewwel dizzjunarju huwa r-Regole per la lingua maltese li sabu Ruma l-Professur Arnold Cassola. Huwa dizzjunarju mill-Malti għat-Taljan u mit-Taljan għall-Malti li ġabru aktarx wieħed kavallier li kien interessat li jitgħallem il-lingwa tagħna. Kien żmien meta l-Maltin kienu għadhom jafu jitkellmu bil-Malti biss u allura dan il-kavallier barrani għax ried jintegra ruħu f'pajjiżna, Kellu bżonn jitgħallem il-lingwa tagħna. Huwa manuskritt importanti ħafna għaliex huwa miktub skont kif kien jinstema' l-kliem u allura jagħti ħafna informazzjoni interessanti, per eżempju, juri li dak li jsewwi ż-żraben ma konniex insejħulu skarpan imma konna nsejħulu ħarries, kelma Għarbija waqt li skarpan hija kelma Rumanza. U għandu ħafna kliem ieħor bħal dan. L-iktar lessikografi Maltin, u l-ewwel wieħed inzerta Għawdxi, importanti huma tas-seklu tmintax, qegħdin insemmu jiġifieri l-Gianfrancesca Jus de Soldanis bid-damma. Imbagħad warajh id-dizzjunarju Il-Lexicon ta' Mikiel Anton Vassalli. Dawk huma l-iktar dizzjunarji importanti li llum il-ġurnata huma meqjusa storiċi. Jekk tħares fuq l-internet bħala siti elettroniċi għandek id-Dizzjunarju Malti, għandek ukoll dizzjunarju li qed jiżviluppa John Spiteri Ġinġel, miklem Malti li jaħdem bit-temi. Jekk inħarsu lejn l-istampat, iż-żewġ figuri dominanti, allura ż-żewġ dizzjunarji rispettivi tagħhom għadhom sal-lum il-ġurnata ta' Ġużè Aquilina, u dak ta' Erin Serracino Inglott. Jekk se nibqgħu bil-mentalità li bniedem wieħed jibni dizzjunarju, meta tqis li barra dizzjunarji jinbnew minn timijiet sħaħ ta' nies, l-ikbar sfida tibqa' is-solitudni u li inti qed taħdem waħdek xogħol antipatku rridu ngħidu, iebes, u li faċilment taqta' qalbek. Dik hija naħseb jiena l-isfida ewlenija. Imma hemm ukoll hemm ukoll sfidi oħra li ħafna drabi nissottovalutawhom, anke kif ħa tagħti d-definizzjoni. Hija biċċa filosofija jew arti, jekk trid, u hija biċċa xogħol inkrepattiva ħafna anke biex tagħti l-iktar definizzjoni li tista' tidher sempliċi. Prova iddefinixxi l-kelma siġġu. Jekk ħa tgħid li huwa biċċa għamara b'maqgħad u erba' saqaj, Awtomatikament tista' qed tinkludi pultruna, qed tinkludi banketta u qed tinkludi affarijiet oħra li mhumiex neċessarjament siġġu.
Inti fil-ħajja jkollok bżonn kollox, ikollok bżonn dizzjunarju biex jaqdik fil-ħajja ta' kuljum. Imma jekk inti tkun qed tispeċjalizza fuq il-Malti l-antik, ikollok bżonn dizzjunarji antiki għax jitkellmu fuq dak iż-żmien. Inti għandek bżonn kollox u llum wasalna f'punt, ovvjament l-università, illi l-qasam tal-Malti kiber ħafna, hemm speċjalizzazzjonijiet differenti ħafna u dawn il-proġetti huma kollha siewja. Aktar ma nkunu nafu, aħjar, għaliex l-esperjenza tal-antik tista' ddawwalna fuq il-possibbiltajiet għall-futur. Pereżempju, jekk hawn min jaħseb illi biex insalva l-Malti rrid bilfors innaqqih mill-ħafna kliem Ingliż, illum ngħidulu ċar u tond li ma jaqblilniex għaliex meta nistudjaw l-Malti antik insibu li diġà kien Malti mħallat, anki saħansitra qabel ma tfaċċaw il-Kavallieri ta' San Ġwann, jiġifieri l-Malti essenzjalment huwa lingwa imħallta. Dizzjonarju tajjeb fl-opinjoni tiegħi. Irid jilgħab bejn dik il-linja fina ħafna li ma jirrendix dizzjunarju f'mużew tal-antikitajiet, inkella jiġi dizzjunarju storiku, jew għall-inqas jekk ħa tagħti l-kelma antika trid timmarka bħala tali li hija kelma arkajka, imma fl-istess waqt irid jagħti wkoll anke jekk xi drabi jkunu skomdi f'għajnejn ċerti nies jew f'għajnejn il-poplu ġenerali, kliem li jkun mitħaddet u użat u mifrux ferm fost il-kelliema Maltin. Ladarba kelma, il-poplu juża u m'għandux mod ieħor kif jesprimi ruħu ħliefha, dik il-kelma hix mill-Ingliż, hix mit-Taljan, hix mill-Għarbi, hix mill-liema lingwa trid,